mingħand in-nannu tiegħu. Fil-fatt għandu memorji sbieħ tan-nannu tiegħu jgħallmu l-mużika. Aurelio jagħti kontribut mużikali fl-ikbar avvenimenti ta' mużika li għandna fi gżiritna bħal m'huma Mużika Mużika u Rockestra. Il-kunjata ta' Aurelio hija Helen Micallef, il-kantanta Helen Micallef. Illejla irrid nisma' naqra kif inhi Helen bħala kunjata. Niltaqgħu ma' Aurelio minn hawn ftit ieħor għax Prime Time jibda issa. F'Prime Time,

We are Cosmopolitan Developments.
Is-sena ta' tajba nilqakom għal prime time illum il-ġimgħa 17 ta' Novembru lejlit il-bidu tal-ikbar avveniment sportiv li għandna fid-dinja, it-Tazza tad-Dinja Min jaf kemm minnkom ħerqana biex ikunu jistgħu jissapportjaw it-tim li tant iħobbu. Ovvjament sakemm ma jżommux mat-Taljani bħali u ma nistgħu nissapportjaw lil ħadd. Illejla, il-mistieden tiegħi, il-Maestro Aurelio Belli. Is-serata t-tajba, Aurelio. Kif inhi? Lilek. Grazzi tal-li ċċajt l-istedina, tista' takkomoda ruħek. Jiena ħammur f'posti u ħammur insegwi it-tradizzjoni ta' Prime Time nirreġistra l-mistidna kollha. Isem u kunjom? Aurelio. Li jfisser Golden tad deb. Mhux vera. Fejn inti mwieled Aurelio? Il-Pietà. Pietà. Residenti? Swatar.
Swatar.
Professjoni? Eh, l-orkestra Operations Executive. U inti wkoll maestro?
Hija tat-titlu forsi.
Aurelio, wriet l-imħabba ta' hekk għall-mużika għall-passjoni mingħand in-nannu. In-nannu kien il-bidu tiegħi fil-mużika u x'hekk. Hu għallmek?
Hu għallimni flok kont żgħir noqgħod nilgħab barra u bir-rota u x'naf jien, kien jgħidli ejja ħa noqgħod ngħallmek. U minn hemmhekk bqajt. U kien liemkien l-ewwel strument li tgħallimt, Aurelio? L-ewfonium, l-ewwel strument. U għandek memorji sejjer tixtri l-ewwel strumenti biex titgħallem fuqhom? L-ewwel strument li xtrajt Kien ħallasu lil nannu, qalli ma dan titħallasni tiegħu. Dak iż-żmien imbagħad konna nagħmlu l-marċi u x'naf jien, kont ħallastu jiena bil-flus li kont naqla'. Il-metodu ta' tagħlim tan-nannu kien dixxiplinat, kif tiddiskrivih? Dixxiplinat ħafna, x'kif tieħu żball, kellu l-biċċa t'isfel tal-ispalliera fejn id-dendel iqliezet, oħroġ idejk, xplaħħ! Allura hemmhekk ovvjament. Qisna konna qegħdin l-iskola, x'għandna l-iskola dak iż-żmien. Dak iż-żmien mhux hekk kienet u. Aurelio, Settembru li għadda rġajtu tajtuna rokestra. Ħafna ddeskrivewha, ħafna minnkom il-mużiċisti u anki intom li tipproduċuha, bħala sensazzjoni unika l-aħħar orkestra. Iva.
Jiena r-rokestra hija xi ħaġa tal-qalb tiegħi għax l-ewwel ħaġa kienu bnewha Maestro Sigmund Mifsud u Pawlu Borg Bonaċi u minn hemmhekk bqajna sejrin. Meta bdejt intihom daqqa t'id jiena, għalhekk mingħajr ma trid inti dejjem tidħol fiha l-biċċa xogħol. U minn hemmhekk tgħallimt ħafna u kbirt fiha l-biċċa. Aurelio, Inti, il-Maestro Sigmond u Paolo Borg Bonaci tħabbtu ħafna raskom ma' xulxin qabel tibda r-rokestra. Min ikun normalment li jikkalma lil min?
Ehm, naħseb illi. Pawlu naħseb jikkalma l-kulħadd, insomma kulħadd, eh? Fejn ikun neqes ta' wieħed ikun iżejjed tal-ieħor, insomma, għalhekk ikun tim tajjeb, mhux vera? Daqsekku, daqsekku.
Jirna xilek tot, maestro, kemm għandek strumenti d-dar? U oh, le, noddom ta' għandi sebat, tminja, disa, disa strumenti. U inti għet minn dawk l-individwi li l-istrumenti Tant huma 'l qalbek li ma ssellifhom lil ħadd jew ma tiddejjaqx issellef? L, Naqra diffiċli di għax strument mhix xi ħaġa li ssellef, ħa ngħidu hekk. Jiena bħalissa fil-kundizzjoni tiegħi li qiegħed ma tantx għadni ndoqq imma għandi strument partikolari mhux insellfu ta' jiġifieri għandi ħabib tiegħi l-Maestro Johnny Van Borch jiġifieri u bħal speċi intiulu biex jużah għax dan bħal karozza jekk titilqu hemmhekk ħa jiddeterjora jiġifieri Meta tużah strument qed ittih iktar ħajja, u ġifieri, u le, imma jekk bniedem vera jħodlok ħsiebu li m'għandix tu, dal persuna li semmejtlek. Jittrattah daqs li kieku għandu d-deheb u. Qisu għandu baby.
Maestro, dawn l-aħħar sentejn kienu sfida għal saħħtek. Iva.
B'mod pubbliku titkellem dwar is-sitwazzjoni li qed taffaċċa u tagħmilha biex ħaddieħor min hu miexi fis-sitwazzjoni tiegħek. Ifhimni, is-sitwazzjoni mhijiex faċli lanqas għalija, ġifieri forsi nidher b'saħħti imma bkejt waħdi. Biss però, jiena persuna li, forsi min jafni, bħalek, dejjem indaħħaq u nidħaq, nipprova. Le, għandi kanser fis-sens li qed jiġi ttritjat, ma illum hawn ħafna, u hawn ħafna minwar minni, ġifieri, imma jiena qed forsi nieħdu bil-way li mhux xejn mhu xejn, imma. Irrid, irrid nikkumbatti, ma tistax. Però Aurelio, inti minn dejjem kont daqshekk pożittiv u daqshekk kuraġġuż. Ifhem, naħseb issa, dal-aħħar sentej, iktar ġejt kuraġġuż, ħa ngħidu hekk. Qabel fors, forsi kont iktar, kif tgħid hi, isu ngħid, iktar relax, ma nagħtix każ. Illum inqishom l-affarijiet iżjed, jiġifieri tgħallimt ħafna minnha. Imma. Biss però mhux, almenu s'issa, ħa ngħidu hekk, wara sentejn, m'iniex qed nibża' b'li għandi, jiġifieri qed jiġi ttritjat u qed insib ħafna għajnuna u waħda minnhom il-Community Chest Fund, jiġifieri b'hekk nagħti l-almu tiegħi issa iktar u iktar minn qatt qabel nagħti l-parti tiegħi, jiġifieri għax aqqas biss nista' nħallashom lil dan-nies jien.
Flexis Fortify fih doża qawwija ta' collagen li jistimula r-riġenerazzjoni tal-qarquċa fil-ġogi biex inkun nista' niċċaqla iktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti l-Flexis Fortify, għand tispiżjar issib prodotti oħra Flexis, Flexis Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexis Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. Aurelio, t-tifla kemm għandha żmien? Seba' snin.
U taħseb li ħa ssir mużiċista? Jew kantanta bħal ommha? Ma nafx ngħidlek. Tkanta? Iddoqq, iddoqq, u tkanta, ġifieri, imma tipprova. U inti u l-mara Gloriana taqblu fil-gosti tal-mużika? Le, da.
Le, ma taqblux?
Le.
Le, jiena pereżempju s-songs hi tagħrafhom ħafna iktar minni, tgħidli isma' di song tajba, u tkun naqra forsi kontemporanja għalija, li jiena nismagħha darba darbtejn tlieta ngħid, 'Hm, din nisa vera tajba, imma ma ngħidilhiex biex ma nidhirx
Lejla qalt li Gloriana li m'hemmx li taqtala xewqitha u toħodha tara lil Damiano tal-Maneskin li rebħu l-Eurovision. Xi dwejjaq ta' nies. Le, ma tridx toħodha. Le, ta, le, tmur waħedha jekk trid, biss però jiena jaqtagħli nnifsi. Isma', allavolja ma tridx toħodha tara lil Damiano, bagħtitlek rigal żgħir hawnhekk, suppost jekk tħares fil-ġenb hemm rigal żgħir hemmhekk. Dak meta ddawru jdoqq. Jekk tista' tressqu lejn il-microphone biex nisimgħuh meta ħa jdoqq. Nispera mhux id-diska ta' Damiano. Ma nafx, is-sinti ħa naraw naqraw.
Louie Armstrong What a Wonderful World. Waħda mid-diski favoriti tiegħek Aurelio. L-iktar song favorita tiegħi. Għaliex Aurelio? Naħseb issa iktar minn qatt qabel jien. Minn dejjem kienet togħġobni, Louie Armstrong huwa xi ħaġa ikona naħseb għal kull mużiċist. Kemm hu uniku, hekk il-mużika tiegħu, it-timbru tal-vuċi. Bravissimu hu, bravissimu. Inkredibbli hu.
Jiena naħseb illi dis-song hija addattata mhux għalija biss, għal kulħadd. Il-sbuħija tad-dinja hu. M'hemmx isbaħ minnha. U jiena llum nara minn lenti differenti, jiġifieri hija xi ħaġa.
Il-lirika tapprezza iktar. Iva. Aurelio, wasal il-ħin biex immorru għal waqfa żgħira ta' riklami. Kif niġu lura ħa nitkellmu naqgħa fuq il-kunjata.

Għandek imnieħrek imblukkat? Sterma Blocked Nose, prodott naturali magħmul mill-ilma baħar, klinikament ipprovat li jiżblokka l-imnieħer meta jkollok riħ jew sinusite. Stermar, nifs aħjar, ħajja aħjar! Il-prodotti Stermar huma kklassifikati bħala apparat mediku u għandhom marka CE. Dejjem aqra l-istruzzjonijiet u l-fuljett li ssib fil-prodott qabel l-użu.

I see my dog's strength, his endurance. He is my motivation. I want to do my best for him. Every day I feed him Pro Plan's high quality nutrition. Pro Plan, chosen by remarkable owners for their extraordinary dogs. Għalkemm ngħix ħajja maġla qatt ma nissagrifika ikla bnina. Is-sopo pommi ma ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti.

Waqt xi film interessanti jew il-bogħod mill-ħsejjes wara ġurnata twila u stressanti, jekk qed tgawdi l-kumpanija fiż-żiffa ta' flaxija jew xi ikla romantika u Maltija, b'qalb kbira nilqgħuk bi ħġarna għax dejjem hemm, għalik, Maltija, pura, innemnem, nemnem, xemgħa artiġanali magħmula b'imħabba.

The Koliosh Greek yogurt has a natural, gentle and creamy taste. It is a high protein, refreshing snack. Koliosh Authentic Greek Yogurt.
F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Narakom l-ura l-prime time qabel ma tlaqna r-reklam kont qiegħed nitkellem mal-mistidenti il-Maestro Aurelio Belli dwar What a Wonderful World, il-kanzunetta ta' Louis Armstrong, kemmi kanzunetta sabiħa. Aurelio, ħankomplu nitkellmu minn hawn ftit ieħor qabel li rrid infakkar malajr il-telespettaturi li aħna flimkien ma' Kamilleri tal-Ħelu nixtiequ nsiru nafu min hu l-aqwa kollega, rridu nsiru nafu min hu l-kollega favorit tagħkom. Innominawh għall-kompetizzjoni li għandna għaddejja flimkien ma' Camilleri Catering billi tibagħtulna ritratt tal-kollega favuritt tagħkom, forsi għandkom ritratt miegħu jew magħha, u dak ir-ritratt lill-kollega tagħkom jista' jrebbahom hamper grazzi għal Camilleri tal-Ħelu li ħa jkun iddisinjat skont il-gosti tal-kollega tagħkom. Jekk iħobb it-tomit ħelwin ħa jkollu hamper tal-ħelu, jew inkella jekk ikel jippreferi iktar l-ikel ħa jkollu hamper gourmet grazzi għal Camilleri tal-Ħelu. Aurelio, Qabel tlaqna r-riklami bdejna nsemmu li l-kunjata tiġi Helen Micallef. Kif tiddiskriviha lil Helen bħala kunjata? Bħala kunjata, issa jiena Helen tgħix magħna d-dar. Mela, ħa niddiskrivija fil-qasir kemm nista'. Moppijiet, ħasil tal-art, ikel, ħafna ikel, u ndafa ġod-dar. Jiġifieri prattikament iżżommok fuq wiċċ l-idejk kif nistgħu ngħidu. Iva, iva. L-ewwel darba li ltqajt magħha tiftakar? Iva, niftakar.
L-ewwel darba ltqajt magħha, il-mara qaltli, Isma', qaltli, forsi taf għal mama tiegħi, ta' qaltli, l-mama tiegħi kantanta, kantanta, għedtilha. Jiena kont għadni qed nistudja, ġifieri dan nsemmilek naħseb 25 sena ilu, ili nafha l-mara jien. Għedtilha kantanta, għedtilha, qaltli Helen Micallef, oħt Renato, u bżajt qisni għax qisek waħda kienet waħda mill-istabiliti dak iż-żmien.
Intimidat kif għedt.
Intimidat kif ftit, iva, iva, iva, iva.
Però mbagħad wara li bdejtu titkellmu mill-ewwel. U mbagħad dħalt id-dar u x'naf jien u dejjem bil-platt tiegħek kont kont tqisni mudella, jiġifieri dak iż-żmien. U mbagħad kif bdejt immur u wara wara l-ewwel Ħadd bdejna bil-platti kbar hekk u ara issa jidher jidher Imma qiegħed kuntent dak għalhekk. Kuntent, kuntent. Aurelio, grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi llejla, napprezza ħafna li sibt il-ħin. Però fuq kollox napprezza ħafna dak li qed tagħmel u ta' kemm qiegħed tagħti kuraġġ lil nies għax qed tagħmel ħafna u ħafna ġid. Proset Aurelio, grazzi u l-kumplament.
Ir-risqa.
Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi illejla. Fil-fatt, grazzi għal Fior di Vita, għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' mozzarella cheese li jekk tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek, ħa toħroġ togħma perfetta kif ukoll grazzi għal Yogiti, għalik għandna selezzjoni ta' tejiet differenti. biex tagħlaq il-ġurnata bl-isbaħ mod. Kif ukoll grazzi għal Nemnem Candles, għalik għandna xemgħa li kull darba li tixgħelha filgħaxija ħa tiftakar fina, għax ħa timla d-dar b'aroma mill-isbaħ. Grazzi ħafna u l-kumplament tas-serata t-tajba. Proset tal-programm.
Grazzi. Lilkom it-telespettaturi b'mod kontinwu, dejjem inħeġġiġkom sabiex inkunu iktar sostenibbli, sabiex nagħmlu naddattaw prattiċi fil-ħajja tagħna ta' kuljum li jirrispettaw iktar l-ambjent. Fir-rutina tagħna tax-xiri, jekk kemm-il darba naħsbu ftit u nagħmlu ċertu ċertu bidliet, żgur li nistgħu nagħmlu differenza pożittiva lill-ambjent ta' madwarna.
Jekk kemm-il darba nkunu ser nixtru xi ħaġa, hemm lista ta' ftit mistoqsijiet li għandna nsaqsu lilna nfusna qabel ma naqbdu u nixtru, Nista' nsewwi jew nibqa' nuża l-oġġett li għandi? Il-fatt li llum il-ġurnata sar aktar faċli biex tixtri, kemm għax hawn aktar għażla fil-prezz u kwalità, kif ukoll għax bl-internet, llum sar aktar faċli li tixtri li trid. Il-maġġoranza sirna nagħżlu li nixtru l-ġdid mal-anqas ħsara li jkollu l-oġġett. Din l-azzjoni nsibuha komuni fix-xiri tal-ħwejjeġ, f'oġġetti elettroniċi u anke f'xiri tal-għamara. Soluzzjonijiet jeżistu, Hemm bżonn nerġgħu nitru fid-drawwa li naraw nistgħux insowwu qabel nixtru l-ġdid. Kultant, bi ftit ħsieb u riċerka, jirnexxielna nsibu s-soluzzjoni ta' kif insowwu l-oġġett. Konsum eċċessiv ta' bla bżonn ifisser ħela ta' flus u ħsara lill-ambjent. Ixtri biss dak li vera għandek bżonn. Dawn l-oġġetti li għalik m'għandhomx użu aktar, jaf ikunu bżonnjużi għal ħaddieħor. Bl-Ingliż jgħidu, one man's trash is another man's treasure. U ftakar li dejjem għandek tiddisponi minn oġġetti mkissra kif suppost, billi nagħmlu użu mis-servizzi li joffru l-Wasteserv. L-oġġett li ser nixtri ser iservini għal żmien twil? Għandi xi ħaġa oħra li diġà tagħmel l-istess funzjoni jew simili? L-affarijiet kollha li nixtru biex waslu sal-punt li qegħdin f'idejna ħallew impatt fuq l-ambjent tagħna. Nifdew mill-materja prima, biex l-oġġett ġie mmanifatturat, intużaw ir-riżorsi. Il-proċess tal-manifattura u t-trasportazzjoni involuta tal-prodotti jħalli impatt negattiv fuq l-ambjent tagħna, sakemm il-prodott jasal f'idejna. Mod sempliċi ta' kif innaqqsu dawn l-effetti huwa li nagħżlu prodotti ta' kwalità tajba, li jservu għal tul ta' żmien, kif ukoll li jkunu versatili, b'hekk inkunu qed innaqqsu l-konsum. Dan għaliex b'oġġett wieħed inkunu qegħdin nolqtu diversi bżonnijiet. Fil-ħajja ta' kuljum, nista' nagħżel oġġetti li jintużaw aktar minn darba? Tinsiex li dejjem tieħu miegħek il-boroż u l-basktijiet tal-qoton li jerġgħu jintużaw għand tal-merċa. Għar-rutina ta' sbuħija, bħal makeup jew nail varnish remover pads, agħżel verżjonijiet li jistgħu jerġgħu jintużaw. Ukoll tinsewx bħalma dejjem ngħidu, ħudu dejjem magħkom il-fliexken u l-kontenituri li jibqgħu jintużaw fuq il-post tax-xogħol u anke fl-iskejjel tagħna. Ftakar li kull azzjoni u bidla fir-rutina tagħna, żgħira kemm hi żgħira, b'mod kollettiv u fit-tul ser tagħmel effett pożittiv lejn l-ambjent tagħna.
Qabel ma nħallikom illejla nixtieq ngħid grazzi lil Zahra li ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ u nagħmel l-appuntament tiegħi għal magħkom għal għada. Għada miegħi ser ikolli mistieden lill-mudell Luke Magro, wieħed mill-personaġġi lokali li l-aktar qiegħed iqajjem interess online. Fil-fatt Luke b'mod kontinwu fuq is-siti soċjali tiegħu itella' vidjows tiegħu jipprepara l-ikel, jagħmel platti differenti b'karatteristika partikolari. Luke dejjem ikun qiegħed isajjar b'żaqqu barra jew inkella bil-fardal tat-twiti. Għada nskopru naqra minn dak il-fardal ta' twitej minn fejn wasal u għalfejn minn tant fradal fid-dinja għażal għażel fardal bit-twiti. Niltaqgħu ma' Luke għada, nawguralkom il-lejl it-tajjeb, ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi u nixtieqilkom is-saħħa.